җитәкчеләре, бигрәк тә шушы авыл бригадиры Хикмәтуллин Фирдәвес күп ярдәм итте мәчет төзелешенә. Һәр төзелеш төзү материаллары һәм акча средстволары белән генә башкарылмый. Әгәр дә оста кылыч эчтә булмаса, төзү материалы таш иемен генә хәтерләтер иде. Шушы мәһабәт бинаны төзү өчен Халиуллин Риф вагыйз улы, мондамы? Риф! Рәхим ит монда! Аның бригада составында Шәңгәрәй Илфар, мында, мында килегез. Халил Ришат, Халил Ришат, мындамы? Мында килегез, рәхим итегез, мында. Юсупов Васил, Галимов Гаязлар составындагы бригада ару-талуны белми бөтен осталыкларын куеп эшләделәр һәм кыска срокта мәчетне төзеп сафка тартырга мөмкинлек тудырдылар. Төзүчеләр мондамы? Монда килегез, монда, монда килегез. Төзүчеләр. Кая, ни, бригада бу, кая? Рик белән генә бе. Кая, ни, кая, ни, Рик? Монда юк тышта. Халил, монда киләле. Бу оста кулы динчеләргә Аллаһы Тәгалә чикләмәгән саулык сәламәтлек белән дөньялыкта үзләре төзегән биналар белән халыкны куандырып яшәп, ахирәт дөньясына күчкәч, Ходаның рәхмәтенә юлыксыннар иде. Риф, монда мондый зур бина төзүең белән рәхмәт. Менә сиңа мәхәллә исеменнән Аллаһ Раббыбызның изге китабы Коръән бүләк итәбез.

25 миллион сум акча сарыф итте. Моннан тыш 300 ел эчен гөрән хәләл пешермә тапкан 2,3 миллион сум акчасын сәдака итеп бирде. Арада дүртәр мишәр мәртәбә Казанда булса да өлеш керткән кешеләр булды. Күпләп ярдәм итүчеләрне алда исемләп киткән идек инде. Төп төзүчеләрдән тыш, Галиев Дилфәт, Гәрәев Галимҗан, Вагыйдов Зәки, Сокуров Васил, Газизов Фәрит, Салихов Соппо, Гайсин Фәндүс, Габдуллин Назыйф, Мифтахова Лилия, улы Линар белән, Иликова Илсия, Хикмәтуллин Әдилә, Шәрәфетдинов Фатих, Рафиков Кәшфи белән Рафикова Әнисә һәм башка һәм башка бик күпләр булып киттеләр. Сезнең барчагызга да Мәхәллә мөселманнары исеменнән һәм ушбу тантанада катнашкан барлык мөселман кардәшләребез белән зур рәхмәтләр яуладым. Кыямәт көнендә мәхшәр майданында мәчет төзүчеләргә һәм мәчет төзүдә катнашучыларның гамәл дәфтәрләре алгы яктан бирелер. Һәм Аллаһ Раббыбыз аларга җәннәтнең иң дәрәҗәле, Җәннәтел-Гаден вә Җәннәтел-Фирдәвес дигән иң хозурларын вәгъдә итә. Әй Раббым! Тагъбәтулланың бер кисәге булган Иркенәш авылындагы үз йортыңны бичләргә һәм аны төзү катнашучыларга җәннәтнең иң зурларына тели. Әмма авылда мәчет төзүдә каршы килүчеләр, гайбәт сатып, күңелсез сүзләр җибәреп йөрүчеләр дә булмады түгел булды. Мәчет төзелешенә Бер тиен садака бирмәүчеләр, кул көче белән бер генә сәгать ярдәм итмәүчеләр дә бар. Я Раббым, андый бәндәләреңнең күкрәкләрен иман нурлары белән нурландыр. Аларны үзеңнең туры юлыңа күндер. Күп авырлыклар, күп мәшәкатьләр һәм күп сүзләр белән мәчет төзелеше ниһаять төгәлләнде. Әмма ләкин мәчет төзелеше төгәлләнде дип, аның ишеген тантаналы рәвештә ачып кереп кенә Мәчеттә эш бетми. Киресенчә, мәчеттә эш башкарыклай килә. Мөмин мусулман дип хис иткән һәркем монда килеп, гамәл гыйбадәт кылып яшәргә тиеш. Чыннан да мәчет нинди йорт соң ул? Мәчет Кагъбатулланың бер кисәге булган Аллаһы Тәгаләнең Иркәнәш авылындагы йорты ул. Аллаһы Тәгаләне танып, Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ вә әшһәду анна Мухаммадан расулуллаһ дип иман китергән Һәркемгә аның сүзләре һәркайчан ачык. Кем дә кем, мин мәчеткә гамәл риваять кылырга барам дип, тәһарәтләнеп ихлас күңел белән ниятләп мәчеткә юнәлә. Мәчет ишеген ачып керү белән аның ул көндә гөнаһлары барсы да ярлыкка менде. Шулай итеп, Аллаһы Тәгаләнең танып, аны хөрмәт иткән һәркем аның йортына килеп, кылган гөнаһларыннан арынырга, ике дөньяда да бәхет вә сәгадәткә ирешү өчен ялварырга тиештер. Моңа кадәр мәчетне ерактан урап үтүчеләр иманга килеп, монда рәхим итсеннәр. Күңелләре һәм тәннәре саф, иманлы кешеләргә мәчет ишеге һәрвакыт ачык. Бүгенге бу тантанага Ерак вакыйннардан бик күп кардәшләребез килгән. Хәтта Мингелевский, Казан, Әлмәт, Чаллы, Мингәлә һәм башка яклардан да кайтучылар күп. Аллаһ Раббыбыз монда булганнарның да вә булмаганнарның да, ирләребезнең дә вә хатын-кызларыбызның да, олугларыбызның вә кечкенәләребезнең дә әүвәлге һәм соңгы гөнаһларын ярлыкап, изгелегебезне тагын да арттырып, иманыбызны һәрвакыт юлдаш итеп,

Хәзер сүзне колхозыбызның җитәкчесе Илгизәр Камаловка бирәм. Кадерле авылдашлар,
туганнар инде барыбыз да күрәсез бүгенге көндә заманалар авылыбызда да инде менә авылыбызның шушындый бер ташланды хәлендәге бер бакчасында дип әйтергә кирәк инде бер матур гына менә шушындый бәләкәй генә бер йорт төзедек бу йортны инде без Болай текә генә төземәдек. Хәзерге вакытта барлык авылларда да, шәһәрләрдә, татар авылларында да шушындый ук мәчетләр төзелә. Инде мәчетне төзеп кую белән генә түгел, аның инде әзер, әзрәк кенә булса да халкы, монда яшәгән халык, әзрәк шушы ук инде заманына ярып, заманына ярып, э, барлык э, эшләгән гөнаһларны Әзрәк мөрид җибарбыз да дип инде, шуны белән. Инде халык та имамга килер. Инде әзрәк кенә булса да барбар. Бик әйбәт менә имам хатип Рәис абый бик нык тырышты инде. Хәзерге көндә менә балалар укыта, әле әйтергә кирәк менә бер кайда да әле башлап җибәрелгән әйбер түгелдер инде. Шуңа күрә инде алга таба да Кешене бу начарлыкка өндәмәсен иде. Һаман бары тик яхшылыкка гына өндәсен иде. Шушы нияттә чыгып эшләнгән әйбер бу. Шуңа күрә дә шушында булган барлык халыклар да шушындый ният белән шушы изге йортыбыз дип санасыннар иде һәм моңа һәрвакытта да ачык йөз белән килеп, һәрвакытта да шушында йөрсеннәр иде. Менә минем әйтәсе килгән әйбер шушылар инде. Инде Моны төзегәндә бик зур бурыч тула безгә. Район җитәкчеләре, инде күреп торабыз, авыр замана дибез. Акча табу бик авыр инде, әгәр үзебезнең кесәдә барыбыздан да. Хәзер бар әйбер кыйбат, бар әйбер кыйбат инде. Ну, инде авылдашлар, һаман да монда туып үсеп киткән җегетләр безне авыр хәлдә калдырмадылар. Барып күрсәк, нинди генә сораулар барып күрсәк тә, менә рәхмәт әйтәсе килә инде монда. Сәхәсенекара берләшәбез, Мәүт Хәмитовичка. Карваты, түшәкче белән булышты. Төзү материаллары белән булыштылар. Яту авылыннан туып үскән Фидәес Мурадилов, аны барыгыз да беләсез. Бик зур булыштылар алар. Кичә генә барып күрсәк тә барыбер, материал бирергә тырыштылар. Эшсез урак итеп агачын бирергә тырыштылар. Инде ул безнең өчен дә зур шатлык булды. Инде бер э, мәчетләрне төзетми, менә бу елгысы елда әле Кызыл төбәктә тоже төзегән маташабыз. Инде озына Примердан урыч алынды инде аның. Ну инде барыбер алар булышта да бар, колхоздан тоже булышмый гына булмый. Барыбер шушында утырган колхоз бизәсендә инде аның әллә нәрсәсе юк. Колхоздан һәм шушында утырган, шушында йөргән кешеләр белән бергәләп, әгәр дә барыбыз да шушылай итеп кычкырсак, барып чыгар, анда да мәчет калкыр дигән ышаныч белән яшибез инде. Шуңа күрә менә бу мәчетне төзегән вакытта Бик күп көч куйдылар безнең төзүче бригадалар. Инде алар белән кайчакта низаг та килеп чыкты. Инде мин моны ачарга тиеш. Үткән елы инде болай төзелеп беткән инде ул. Э, Кеше дә куелган, рәзерәк кенә анда э, сораулар да килеп туа шулай. Ул дөнья булгач, секретарьләре дә бик күп аның. Ну, секретарьләрен дә шомартырга туры килә. Менә шулай булгач, шомарта, шомарта, менә мәчеткә шомартып куйдык. Шуңа күрә менә төзүчеләр инде бүгенге көндә дә күңелләрендә кер калмасын. Саткан вакытта да яклап сатып булмады. Ул сөючеләргә менә мин бүләк итеп бирер идем бер баштана. Рәхмәт, Риф абый. Рифат абый. Булгандыр ни вакытлар, эш вакытында төрле бер була. Давай ашына исмәй генәм дә. Ризалык белән. Ризалык белән.

Бәне барлыгы үзеннәндер, һичкем сынай түгелдер. Субхана вә Тәгаләнең кушканнарын үтәргә, тыйганнарыннан тыелып яшәргә насыйп итсә иде. Әссәләмү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Мөхтәрәм кардәшләр, әйтергә онытканмын, мин инде бүләк итеп әзрәк үзебездән бүләк тап килдем, бу Коръән китабы, намазлык һәм кирәкле
Раббим ала, диде Муса, миңа җәннәт булыр микән, сиңа җәннәт булыр Муса, туганнарың разый булса. Исәнмесез, диде берәү килеп, читтә йөргән чакта каңгырап, гүя шул чак баскан җирләремнән кайнар чишмә чыкты ургылып, бары бер сүз, Исәнмесез, диде. Күпме моң ишетте колагым. Атам-анам теле, туган телнең газизлеген шунда аңладым. Авылыгызга ямьнәр биреп. Авылыгызга нурлар чәчеп.

Барыбыз да менә карт-карт бабайлар торалар, ә тегендә йөриләр менә. Барсы да бергә тупланып, намаз әйтеп, теге иртән инде итеп, тәһарәт алып, шул мәчеткә йөрсеннәр иде. Нәрсә әйтәсең сиңа? Без инде үзебез дә әнә Менә иптәш егетләр белән килдек без. Миндәр Асил Гатинниковнан, Мәхмүт Хәмитович, минем иптәш малай тоже Сарманнан. Менә бездән ковер, сәгать. Мин барган саен бөтен мәчеткә дә барабыз.
Исәнмесез, кадерле туганнар! Исәнмесез, кадерле авылдашларым! Исәнмесез, мөэмин мөселманнар, мөслим мөслиматлар! Мин үземнең шушындый бәхетле минутларым туры килде бүген. Авылыбызның күркәм гыйбадәт йорты булган Иркәләш авылының, туган авылының хөрмәтле гыйбадәт йортыны төзүенә Күңелем белән шатланып, сөенә-сөенә кичәгенә үк килеп кундым.
Рәис хәзрәт, сезгә, үзебезнең Гатфуллиннар семьясыннан, сезгә озын гомер, сәламәтлек, шулай ук сезнең иң шатлыклы бүген мәчет ачылу көнегез белән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек, бөтен туганнар, әбиләр, шатланышып шушы әлеге мәчеткә йөрегез. Минем сезгә шушы

Татарстанның 50 еллыгы совхозыннан кунаклар килгәннәр. Ә Мизелә совхозыннан үзебезнең авылдашыбыз, ул совхозның баш бухгалтеры Тәүфик Хәшим бирелә.
Хөрмәтле авылдашларым, мин сезне чын күңелемнән үзебезнең совхоз эшләре мөселман кардәшләреннән котлыйм сезне мәчет ачылу көне белән. Бу көн безнең

Әйтсәгез.
Мәчет ачылу зур хөрмәткә лаеклы вакыйга инде ул. Авыл халкы өчен, татар халкы өчен. Менә иман килде дибез. Без инде һаман да иманга татучы кешеләр инде. Рәис абый белән гомер-гомер генә бергә эшләдек. Безнең эчке эшләр органнары инде ул һаман да иманга тату буенча эшли. Менә иман татучылар күп булса, тәртип тә яхшылар. Әйбәт тә яшәрбез, халык та әйбәт булыр, намуслы булыр, балаларыбыз әйбәтләп үсәрләр. Шушы хөрмәт нигезеннән безнең хезмәтчәннәр, безнең эшчеләр, Садыйк Маршин исеменнән бу мәчет ачылу йөзеннән сезгә без әзрәккә үзебезнең бүләгебезне, келәм бүләк итәбез. Ярый, Исаак абый, йомшак булсын, озын гомерле булсын, тәүфиклы балалар. Моның иң, иң дә от, миңа зур вакыйга булып торганы шул саның Бер тапкыр килеп керә Тургиз шушы мәчеткә, анда утыра җегерме шәкерт. Менә иң зур әйбер, аңа берәү дә акча түләми, берәү дә аңа әйтми, үзенең инициативасы белән, үзенең тырышлыгы белән менә балаларны гарәф алифбасына өйрәтә, аларны Укырга һәм алар гыйлемле кеше булачаклар, алар үзләре кая чыксалар да үзенең урыннарын югалтмаслар. Үзебезнең авылдашыбыз Шәйдулла улы Мөдәфис кертте инде, ул моңа кадәр 200 мең сум мәчет төзешенә акча кертте, үзләренең гаиләләре дә бик күп акча белән ярдәм иттеләр. Бик зур рәхмәт, сүзне хәзер Мөдәфискә бирәбез.
Кадерле авылдашлар, барыгызны да инде шушы мәчет ачылу урыны белән тәбрик итәбез. Шушы мәчеткә ярдәм итүчеләргә барыгызга да безнең семьядан бик зур рәхмәт. Моңа иң турында Рәис абый сиңа бик зур рәхмәт. Шушы үзебез генә, үзебезнең семьядан әз генә 300 мең акчабызны салабыз. Без үзебез белән ияртеп алып килдек терек дусларыбызны, үзебезнең мөгаллимнәрне. Аларда сезгә бер ике сүзләрне әйтерләр һәм шул ук вакытта инде менә мин үзем тәрҗемә итеп бастырган китап бер 50 дәнә китап алып килдем, аны рәис абыйга тапшырабыз. Һәм инде минем үтенечем аны өләшмәскә халыкка, монда дәреслек итеп файдаланырга. Чөнки ул бик дәреслек формасында итеп эшләнде ул. Бик яхшы китап. Чөнки Өйләргә таралган китаплар укылса укыла, укылмаса, кирәкмәгән урыннарда ята башлый. Безнең халык кайчакта әйтәләр, ни өчен урыслар бушка тарата китапны, ә мөселманнар сатып бирә, болай дөрес түгел бит дип. Бушка килгән әйбернең кадере булмый, аның урыны да кадерсез җирдә була. Шуңа күрә дә Сатып алган һәм кадерләп тоткан китап кына ул инде, менә әгәр дә сез чамаласагыз, борын-борыннардан безнең халык китапны хөрмәт иткән, ул бик югары бәяләнеп биргән һәм сандыкларда һәм башка урыннарда бүген дә сакланыла ул. Берәр өлкән кешедән иске борынгы китапларны бир әле дисәң, ул алтынын, акчасын, малын-мөлкәтен бирергә риза, әмма ләкин китабын бирергә теләми. Бу нәрсәдән килә? Борын-борын заманнан безнең халкыбыз гыйлемгә омтылган, ислам дине шуны шуңа чакыра, өнди. Шуңа күрә дә инде китап гомер-гомергә безнең халыкта дәрәҗәле саналган, ул киләчәктә дә шулай булыр. Бүгенге көндә татар халкы ул надан халыклар исәбендә түгел, бик югары алдынгы халыклар рәтендә санала. Шуңа күрә инде бу китаплар мәчеттә сакланып, дәреслек урыннары йөрсә, күбрәк хезмәт күрсәтер иде дигән теләк бар. Тагын монда бер ислам дине турында берничә китапны да шунда куям инде. Һәм минем мәчеткә бер бүләгем бар. Бу Без хаҗ сәфәрендә булып кайткан идек, узган өченче ел инде. Изге Мәккә шәһәрләреннән урап кайткан намазлык, ул инде мәчет түрендә имамның намазлыгы булса бик яхшы булыр иде. Шулай ук Коръәннең иң олы аятләреннән берсе булган Аятел Көрси Түр башында эленеп торса, шулай бер бизәк булыр иде. Һәм инде минем адаш икән колхоз рәисен монда чакырып, аңа бүләк бирәсем килә. Бар, бармы? Бирдә.
Барды.

Безнең бүгенге тантанага сельхозтехникадан Фаттахов Мәхмүт, спиртзаводтан Куприян Георгий Федорович, Матвеевка сельпосыннан Фатихов Илдус, аннан соң Әтрәкле авыл Советы һәм Район администрация башлыгы урынбасары үзебезнең авылдашыбыз Вагыйдов Фаиз Зәкияр улы катнашалар. Сүзне хәзер район администрация башлыгының ярдәмчесе урынбасары Вагыйдов Фаиз Зәки улына бирәбез. Мөхтәрәм авылдашлар,
кайткан кунаклар, Мөселман кадәршләр! Бүген авылыбызда бик күренекле вакыйга, бик тарихи вакыйга. Авылыбызда изге урын мәчет ачу тантанасына җыелдык. Бүгенге көндә безнең район буенча барлыгы 10 мәчет эшләп килә иде. Менә 11 нче мәчет безнең авылда ачылуга мин чын күңелдән бик шат. Инде район буенча әйткәндә, без шулай Рәис абый Кәбиров кебек башлап йөргән кешеләргә һәрвакыт ярдәм кулы сузарга торабыз. Материаллар белән анда акчалата башка матди ярдәм мәчет төзелешенә инде дингә карата шундый караш. Бу мәчет ачу тантанасының шушындый бәйрәм көннәренә туры килүе безнең өчен икеләтә шатлык. Инде менә бүген әйтеп тә кителде, республика буенча барлыгы 160 мөселман кардәш бүгенге көндә хаҗга киттеләр, озаттылар аларны. Шулай ук май бәйрәмнәре туры килүе икеләтә шатлык. Сезнең барыгызга да җирле район администрациясе исеменнән исәнлек-саулык, Йортларыгызга иминлек, бәхет, сәламәтлек. Мәчетнең, изге йортның урамы, нигезе ныклы булсын, озын гомерле булсын. Шушы бәйрәм белән тагын бер кат котлыйм. Бир атомдан әң зур бир нәрсәгә, бир кояшка хәтле, барыгыз да фән укыган кешеләрсенез. Уйлагыз,